Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel hi le ka jiwan solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla Hi leswi swin'wanyana swirho swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona amadambyeni ya siku ra namuntlha hina Surgeon Rikhotso kwala aka chanel leyi kulukumba aka khamera tanihi ntolovelo hina Timothy Miyambo Surgeon hi kombela mi xeweta vahlaleri. Ri perile vahlaleri hinkwakunkwaku lomu va nga hlalela va ri kona ka chanel leyi ya ndhuma swinene ya Dyiwani. Eh swi ri yini swiviko? Inkomu G1, Maphorisa ya Giyani ya endla vulavisisi endzhaku ka mhangu leyi nga humelela le a ka Jimo a handlenyana ka Giyani hi Ravunharhu. Lexi xi nga humelela ku na n'wana wa malembe ya mbirhi lawa loyi a ri ku tlangeni xikan'we na vanakuloni. Ku ya hi swiviko mutswari a tshame endlwini kambe endzhaku ka nkarhi i twe n'wana a ri ku rileni. Loko se a tshunela a kuma ku n'wana luya i weriwe hi gede ivi a vitana va swi lamulela mhangu xikan'we na maphorisa kambe a ku fikeni ka maphorisa n'wana luya ku ve ku tiyisisiwa ku u hundze emisaveni swi nga leswi maphorisa ya endla vulavisisi aka mhangu yo yaleyo yo tsema nhlana endzhaku ka ku lova ka n'wana wa malembe yambirhi hi vukhale. Kambe handle ka swona, loko hi huma eGiyani, maphorisa ya hlangana ni wona ehandlenyana ka Giyani na wona ya endla vulavisisi endzhaku ka nghozi leyi nga endleka le aka Ndengeza RDP laha tolwini kumbe tolo eh, ku nga kumeka ku va na nghozi ya ku va n'wana na yena a chayisiwa hi bazi loko a ri ndleleni ya ku ya kaya a ri karhi a huma exikolweni eh, ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile laha a ku fikeni ka vona va nga fika va kuma ku ku na ntsumbu wa n'wana lowu se a wu finingetiwini Ku pfuriwe nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselangi la vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni. Handle ka swona, maphorisa ya Giyani wona ya endla vulavisisi nakambe endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya makume nharhu nkaye hi vukhale a ta va a kumeke a phangeriwe nhundzu ya yena xikan'we na ku va a tekeriwa movha. Leswi humelele kwalaya etindhawini ta Giyani laha loyi wa xinuna a ye aka ndhawu yo wisela kona na madyambu kumbexana ku ya buka aka swilo swo fana na ti-guest house lexi nga fika xi humelela i ku lowu wa xinuna hi nkarhi lowu a khudzeherile ku ve ku nghena va ehleketeleriwa lava nga fika va n'wi kombetela hi xibalesa ivi va hetelela va n'wi tekela mali nyana yo karhi leyi a ri na yona va n'wi tekela tiqingho ta le nyongeni va tlhela va hetelela va n'wi sindzisa ku va va n'wi tekela um swikhiya swa movha lava nga hetelela va teka movha wa yena wa phulo va famba na wona ku fikela sweswi va ehleketeleriwa a va swi khomiwa na movha a wu swi kumeka ku komberiwa mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a luma maphorisa ya giyani ndleve ku endlela leswaku va ehleketeleriwa lava va nga na vutihlamuleri va byarhisiwa byona handle ka swona maphorisa ya lulekano wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu leyi nga endleka leyi a ku ka ndhawu leyi tivaka Ku tiveka kwihi le ku rhula section? Leswi nga humelela i ku ku na mukhegula loyi a nga kumeka ri ndzeni ka yindlu wa malembe ya makume tsevu-tsevu hi vukhale. Hi nkarhi lowu a khudzeherile, ku ve ku nghena vaxinuna lava va nga fika va n'wi kombetela hi xibalesa va n'wi sindzisa ku a va nyika mali leyi a ri na yona. Kambe kokwani va kombise ku a va na mali, lahaya va ri kona a vo va na dzana na ntlhanu wa makume kumbexana 300 rhandi leyi hi nsindziso vaehleketeleriwa lava va nga hetelela va tekela mukhegula loyi mali. va kha va n'wi lerisaka a va nyiki mali hi timhaka ta ku um mukhegula ku na n'wana wa yena loyi a owna ku tavern va na ku tshemba ku mali yi nga va yi ri kona kwalaha ka ndzeni ka yindlu hambiswiritano eh, hi sindziso va hetelele va tekela mukhegula swikhiya swa kamara ro karhi laha ku nga kumeka ku ri na swo fana na ti-tv na switirhisiwa swin'wana na swin'wana va hetelele va swi teka va famba na swona swi nga leswi ku le ku ndliweni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu yo yeleyo kasi mhangu yo hetelela yi humelele kwalaya a nomagale a handzingana ka phalavurha laya amakhuxana lexi nga humelela na kona ku ve na wa xinuna loyi a nga kumeka a ri endzeni ka yindlu na yena a ngheneriwa hi va ehleketeleriwa va nhlayo yo ringana na leyi va nga nghena leyi a ku rhula loko va kuma mjhani loyi endzeni ka yindlu va n'wi sindzise ku va a va nyika mali loko a kombisa ku hava mali hikuva a kombiwe hi xibalesa va hetelele va nga swi tivi ku va ta teka yini laha va nga fika va n'wi tekela swo fana na tintangu eh, na switirhisiwa swin'wana na swin'wana swa le ndlwini swi nga leswi maphorisa ya noma khale ya le ku ndleni ka vulavisisi laha Colonel Bila va nga kombeleni ka mani na mani leswaku loko a ri na vuxokoxoko a tihlanganise na maphorisa hi xin'wana xa xivilelo lexi Mopani District Commissioner Major General Willie Mashava va nga kombisa ku twa ku vava hi swoho hi ku langusa tinhlayinhlayi ta vanhu lava va nga kumeka va karhi va rhobiwa tinhundzu ta vona hi leswi a hi khomele vayingiseri va hina va chanele ya G1 ka madyambu ya siku ra namuntlha inkomu Hi khensa swinene Sergeant eh, swiviko leswa ku tsemba nhlana swinene E vhiki leri nga hela a mi nga a mi nga ha ri kona eh la aka channel eh na hina a hi nga ri kona na na na Timothy eh a a ka milandzu leyi nga yi nga sala yi humelela mi ngo hi gegege nyana yona. Okay ya inkomu vhiki leri nga hundza Joan a ri nga ri kahle mi ta tsundzuka hi le ka n'hweti ya vamanana mi nge hi kombisa ku a ka Malamulele ku ve na mhangu yo hlamarisa swinene lexi nga humelela ku ve na wa xisati wa mudyondzisi loyi a ye a tripini a Durban kambe a ku vuyeni ka yena ku fike ku va na ku holovisana a xikarhi ka yena na nuna wa yena va tshama kwalaya ka malamulele kwala dorobeni ra ka malamulele hambiloko hi nga vuli ndhawu exactly lexi nga humelela e mutwisi wa ku vava i fonele sesi wa yena loyi ku nga mutirhikuloni wa hina kumbexana ku nga phorisa loko a n'wi fonela a n'wi tivisa hi ta ku holova ka lavambirhi se swi endle ku sesi wa yena a twa ingaku xiyimo lexiya a xi tshamisekangi ku ya hi leswi mangari a mangarisa xiswona laha a nga vuya a tsutsumela police station ya ka malamulele a fika kuma vatirhikuloni va yena loko va famba va ya ka adirese ya loyi n'wansati a nga mangala a ri kona va hlangana na miehleketeleriwa a karhi a huma hi thekisi kumbexana xibazana kambe vona va ve va chuveka loko va ya va ya fika le a ku tshama kumbe twisiwa ku va va kona va fike va kuma ku ku na musi lowu vonaka ku karhi wu huma endzeni ka yindlu loko va pfula rivanti va fike va kuma ku mutwisiwa ku va kumbexana sesi wa malembe ya makume nharhu ntlhanu hi vukhale ntombi ya ka nghonyama kumbexana mabedle u hundze emisaveni um lexi xi nga humelela hi ku ya hi swiviko na ntsumbu wa yena wu kumeke wu hisiwile mm. loko wu hisiwile swi kumeke ku na yena i tlhaveteriwile na timbanga to tlhaveteriwa laha endlwini ku nga kumeka ku ri na eh, na tingati to tala kambe ku ve ku vitaniwa va swilamulela mhangu a ku fikeni ka vona va kume ku humba yi ve se yi olele nkuma ku khomiwe muehleketeleriwa wa malembe ya makumenharhu nhungu hi vukhale loyi a nga va se a humelela a khoto ya ka malamulele Nandzu wa yena wu hindziseriwe emahlweni i ta vuya khoto nakambe hi siku ra 29 n'hweti ya Mhawuri lembe ra 2025. Kambe handle ka mhangu ya loyo tsema nhlana Juan hi siku siku ra vumbirhi endzhaku ka mhangu leyi, le Ancuna Kraal ku ve na vatirhikuloni va hina, maphorisa yambirhi. Phorisa lerin'wana ri tirhela eBeitbridge, lowun'wana u tirhela eK9 eThohoyandou. Lavambirhi a ku ri nuna na nsati. va na vana swin'we kambe va fike va nghena aka process ya divorce kumbexana se a va ri ku hambaneni laha hi nsota lowu nga hundza um muehleketeleri wa loyi kumbexana phorisa lera xinuna ri ve ri ya le ankonakral laha a nga fika a kuma nsati wa yena xikan'we na n'wana ku va na ku holovisana a xikarhi ka lavambirhi endzhaku ka ku holovisana ka vona lexi nga humelela i ku miehleketeleriwa kumbexana phorisa leri ra xinuna ri ve ri teka xibalesa ivi a balesela nsati wa yena ku ringana ka nharhu hi nkarhi lowu a nga tsutsuma loko a ku i tsutsumela a movheni vaakatiko lava a va hlundzuke swinene va ve va n'wi pfuna loko a ri ndzeni ka movha lava nga vuya va teka xibalesa xi xolexo ivi va hetelela va n'wi hisa hikuva va chele petirolo kambe ku hetelele ku tshwa na movha wa yena ku fika sweswi chiwani mi nge hi kombisa ku na n'wana loyi sweswi xiyimo xa yena xo ka xi nga ha tshamisekangiki a nga ku tweni ka ku vava hikuva a ve mbhoni ya loko ku dlayiwa mhani wa yena hi xibalesa a tlhava mbhoni ya loko ku ta va ku dlayiwe tatani wa yena hi ndlela ya tihanyi swinene hi vaakatiko lava a va hlundzukile mopani district commissioner major general will mashava xikan'we na station commander xa hlanganani lieutenant dingani rikhotso va kombela mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko lebyi nga ta kota ku va byi pfuna maphorisa ku va ku byarhisiwa vaehleketeleriwa lava nga na vutihlamuleri aka mhangu leyi hi timhaka ta ku sweswi n'wana kumbe a ta va a sele na bava mara vaakatiko va teke xiboho xo teka vutomi bya bava handle ka swona hi siku rorero namadyambu ku na vaakatiko lava a va suka aka muganga ya le kusuhani ngopfungopfu hala ka vakhashani na va muphakani va kongome a Moriya laha va nga khandziya bazi ro karhi kambe bazi ro rero loko ri fika entshaveni ya Sixhopo ri fike ri hluleka ku la ta khandziya xiganga loko se ri ri exikarhi ka mpfhuka laha swi nga endla ku van'wani va vakhongeri va fika va chika va ringeta ku teka maribye va trap-a bazi kambe bazi ri ve ri tlula maribye lama hi matimba laha ri nga vuya ri vumbuluka Van'wana va kote ku huma, kambe kwalahaya ka xivandla xa mhangu ku kumeke ku lova vakhongeri va mune, ku nga va xisati, va humaka aka miganga yaleyo yo fana na va Khashani na miganga ya le kusuhani. I timhangu to vava swinene Joan leti hi nga vulaka ku tanihi xiphorisa xa Mopani hi hlangane na tona, hinkwato ti kha ti katsa madzolonga ku ya hi rimbewu. Hi ngo gimeta hi ku kombisa ku hambi ku ri maphorisa ya Thohoyandou na vona, va le ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xinuna na yena a ta va a kumeke a voniwe ro hetelela a ri na muhlekisani wa yena kumbexani girlfriend ya yena laha endzhaku ka nkarhi ku nga vuya ku mangariwa nandzu wa ku va ku nyamalale lowa xisati loko se a ta va nandzu lowu wu mangariwile wu ri a ku lavisisiweni vaakatiko va ve va luma maphorisa ndleve ku nga ku na munhu loyi a nga na vutihlamuleri. lava nga hetelela va khoma munhu loyi a tivekaka a a ri boyfriend loko se va karhi va n'wi konanisa i hetelele a ya komba ntsumbu wa munhu lowa xisati a toilet ivi ntsumbu wa lowu humesiwa kambe lexi hlamarisaka jiwani i ku timhangu leti hinkwato letiwani um ti ti na madzolonga ku ya hi rimbewu ha tekana. hi tshikana hi jaha ku tekana hi tlhela hi fika hi nga ha kotani hi tlhela hi hetelela hi dlayana leswi nga swiphiqo swinene se i swa nkoka swinene ku va vaakatiko loko va hlangana na swiphiqo swa muxaka lowu a va swi tivi ku hi kona tanihi maphorisa ku va hi va pfuna loko va vona ku va hanya ehansi ka mintshikelelo a va tihlanganisa na maphorisa ku va va pfuneka kumbe va tihlanganisa na va social worker hambi ku ri vafundhisi va le kusuhani hi tin'wani ta timhangu leto vava swinene jiwani leti hi nga hlangana tona aka vhiki leriya
Akhensa swinene Surgeon ni lava ku ri ka ka episode leyi landzelaka hi vheta hi sungula kwalaya ka GBV hi yi vulavula nyana katsongo hi nge se nghena na topic ya hina a ka camera a hi ri na Timothy Muyambo inkomu
Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel